Na game li. Game li ne nu sia nu gake game meyina xe ɖe megbe o yi ŋgɔ ko elabena egbea ŋgɔ ko wo le. Miawoe zɔ, miawoe zɔ, miawoe zɔ. Egbea makplɔ mi va YouTube studio miakpɔ nu tɔxe aɖe le afi ma eye miakpɔ nu tɔxe tso Senagame li ŋuti. Ee, maɖo ŋui na mí be Sena Gameliya meɖu woe ɖe anyi le ƒe akpe eve kple enyi la me. Ta magblɔ ko be ƒe wuiatɔ̃e nye esi. Kpe ɖe eŋutsia, magblɔ be le egbe be ŋkekea dzia, eyomedzelawo akpe blaene vɔ ve, ee, le Sena Gameli yome dzem. yo miadze gɔme. Míadze gɔme kple eviɖewo si ke woxɔ kɔ le ŋkeke blave vɔ enyi siwo va yi. Míakpɔ be le teƒe gbãtɔ eviɖewo si ke xɔ enukpɔkpɔ wuia akpe wuieve. Ŋ, yenye havinyɔ na habɔbɔ kple yeƒe hagbadza xa. Ke ame si ke xɔ teƒe evelia kple enukpɔkpɔ akpe adre. yenye degbevi alo nyo kple eƒe nuxlɔ̃me nyawo. Ke ame si ke xɔ teƒe etɔ̃lia ye nye Sweet Talks si ke nye Highlife ƒe hadzidzi ye wònye. Echadzila woyɔnɛ be AB Crentsil tso Ghana. Ke nye yi edzi kple Highlife. Sasamaso ye xɔ teƒe enelia. Ke míagatrɔ va kple agbadzahawo kple kpatsavi Junior ye xɔ teƒe atɔ̃lia kple nukpɔkpɔ akpe atɔ̃. Ke míayi ɖe eŋe dometɔwo gbɔ kple Israel Maweta kple Ziggy zigi eŋedome zigi ye xɔ akpa ye xɔ teƒe adelia ke havinyɔna kple ɖegbevi wo gatrɔ gbɔ va kple teƒe adrelia kple enyilia. ta video si ke xɔ ŋkɔ video si ke amewo kpɔ wu le ŋkeke blaeve vɔ enyi siwo va yia woawoe nye esi. Ke eyomedzelawo edu ka me ye wo le fi ka amewo tso ehẽ. Enu ma ma nye enuku na mi o mawɔ ya na mi o be Togoa. Exɔ teƒe gbãtɔ le abe Sena Gameliya eŋegbenuwo koe le edzi, le akpa gbogboa eŋegbenuwo koe le edzi. Ta togbɔ aye xɔ teƒe gbãtɔ kple blaetɔ̃ vɔ adre le alɔfa dzi ke Ghana hexɔ teƒe evelia kple Ʋeaɖe le alɔfa dzi ke enyi ɖu ƒuta Cote d'Ivoire alo Ivory Coast le Englishigbe me yexɔ adre le alɔfa dzi ke eda ŋumedze yome kple adre kple afã le alɔfa dzi. Amerika, France, Gabon hã Gabon hã le eme egɔme nye be ɖewomahi Togotɔwo sugbɔ ɖe afi ma. kple Nigeria, Germany and UK. Fifia míakpɔ tso gɔmedzedzea, míakpɔ be vovototo aɖe le eme. Tafla tafla tsɛ magblɔ ko be le gɔmedzedzea ʋemahiã. menye amesiame le aƒe ateŋu anɔ youtube dzi o nukata elabe hemahia youtube menɔ miabe fɔnwo dzi o youtube menɔ miabe kaƒomɔwo dzi o enɔ miaƒe aɖaŋu ɖe mɔ computa le english gbe me ordinateur le francais gbe me ta yike nabe le aƒe menye amesiame ateŋu anɔ YouTube dzi o. Ta egɔme nye be ablɔtsi ablotsitɔwo wosugbɔ le YouTube dzi hafie Afrikatɔwo hã wɔawoe wote ŋu akpɔ mɔnu be wòava YouTube dzi. Nu ma tae míakpɔ be Amerika kple France yewo xɔ teƒe gbãtɔ kple evelia. Vɔ Afrika ya megu o. Togo kple Ghana megu o. Meka ɖe edzi be madidi o. Togo kple Ghana woanɔ teƒe gbãtɔ kple evelia dzie. Ɛhɛɛ. Ke avu, Cote-d'Ivoire hã dze yome. Germany hã, Germany le abe Togotowo so na gbɔ le fi ma kple Benin, eeee Belgium kple Canada, UK hã le afi ma. Eeee. Ke afi ye míakpɔ video si ke eyomedzelawo le ekpɔm lea?

Ke afia míakpɔ be bɔbɔbɔ hã le eme. Santrinos ke ke egɔspel almɔk be evido ye amewo le kpɔm. Hmmm. Fifia míakpɔ be gaƒoƒo kae amewo va na youtube dzie, ɣeyiɣi ka gaƒoƒo kae. Ne míele ŋku ɖe eŋtsia míakpɔ be ne ƒo ezã ga nyi ye amewo va vam le youtube dzie vevietɔ le Ekuɖagbe, Memleɖagbe kple Kɔsiɖagbe. Ne ƒo ezã ga nyi akpɔ be amewo suna gbɔ le youtube dzie. Ee. Eŋdi ya amewo mevavam o. Ezã me ya amewo mevavam o ŋutɔ hã o. Ke ŋu ŋdɔ ya amewo wovana ɖekaɖekae vɔ ezã me ya amewo le enu yiwo kpɔm vevietɔ ne woƒo ga enyi, ga asieke ye amewo le youtube dzi zã. Ke ame siwo le youtube dzia. alo sena game li be yomedzelawo ƒe kae le woa sie. Akpa gbogboa xɔ xɔ ƒe blaeve vɔ atɔ̃ kɔ yi ɖe ƒe bla etɔ̃ vɔ ne ye nye akpa gbogbotɔa. E kple ame yiwo do ƒe bla bla etɔ̃ vɔ etɔ̃ bla etɔ̃ vɔ atɔ̃ kɔ yi ɖe ƒe bla ne vɔ ne. E a ewoa be ame tsitsiwo. Nye ame masɔe be ame tsitsiwo wa sugbɔ wu vɔ. Ɖewomahi ame tsitsiwo mele youtube dzi o ta nu ma tae sɔhɛwo va sugbɔ. Vɔ nu nyui aɖe wònye be na sɔhɛwo hã woate ŋu a a. akpɔ dekɔnuhawo kple míade be ehadzidziwo kple ŋuƒoƒowo kple tɔmɔ alo ɖewomahĩ ame tsitsiwo kɔ na woabe viwo kple woabe mamayɔvi kple tɔgbuiwo be e kaƒomɔa va na YouTube dzie. Ɖewomahĩ nenema wòle ema. Ke ame siwo lé se na gameligbe vidziwo kpɔ ma, ewɔ abe eŋutsuwo sugbɔ wu nyɔnuwo. Ŋutsuwo xɔ blane, blade vɔ ne le alɔfa dzie ke nyɔnuwo xɔ bla, blaetɔ̃ vɔ ade le alɔfa dzie. ta hã míele ŋku ɖe nu mɔ ŋuti míkɔ míabe enukpɔsusuwo va ɖe nane wɔyia na mi alo ɖe nane ewɔ nuku na mi. Migblɔe ne manya be nu ka ta míayi ŋgɔgbe ɖe edu. Yo akpe na mi, akpe na mi, akpe na mi, akpe na mi yo ʋeyiza ɖe.